ya politics dzomuzimbabwe dzinoda vanhu vanonyatso kudzifolowa plus vakatanga nadzo kure ukadzibatira pamusoro unogona kusaziva zviri kunyatsoitika ende ukamira nevanhu vasiri vari wrong unogona kuto kutodefenda vanhu vari kukonzera nhamo mumba mako vari kukonzera kuti ushaiwe munyu chaiko mumba mako but ugovarwira uchitovatsigira chaizvo kana ukasanyatsoudzinzwisisa politics idzi mukadzoka kumashure uko vachiwenga vakasvika pakumborwara e, zvokutonzi vanhu vanga vototi a ah, pamwe vanogona kutofa chaiko vakatombouya muno musouth africa vakazonzi a e chichichichi vanhu ngavandoprotesta pachipatara ipapo vadzoke munyika mavo vakanzonzi ah, vatakurwa vaenda kuchina chichichichi ndokwavo ndokwavakazondoraramira ikoko kusvika vasvike nhasi pavari apa nhasi apa vangadai vakafa vachiwenga vaya vachiwenga vaya vaya va mumarumors aya ndo marumors andaa kutaura hazvindina umboona zvezvi but mumarumors nokuziva politics nokufamba nadzo Eh, zvakazoonekwa kuti kune veintelligence uko uyoyu uyu musoro bhangu uyu irori zimhondi iri rakanga ratwa kutovapirigura futi ratotenga nemudzimai wavo mudzimai wavo nhasi ari muchipatara ari kugurwa maoko nemakumbo kutotenga mudzimai ndokupitira zvakati hei wo chidi kana ari muchipatara ndiwo unenge uri close to ndiwo unofanira kutotamba chifurandi yacho yese ndozokudai ndozokudai ndozokudai ndozokudai ndosake mechiona nhasi mai avava vari kugurwa maoka nemakumba vakarambirwa kunzi havabudi munyika because gandanga rakati no ndiudze munhu akanga akutuma ndiudze kuti chii chakanga chaitika vari kuti ivo vakufa vakaviga zvinhu zvavakanga vachinhinkirikira zvavakanga vatumwa ende vatumwa nani nairori so nyaya iyi muibate zvakanaka munoona kupera kwemagenerals ese anga achipera zvanga zvichiita mubvunzo necovid e vana comrade parent shiri vakapera e vanani vakapera vanhu vese vaya vaya vamagandanga aya magandanga akabatana kubvira kare nanhasi akabatana nechisungo one but akanga akutopedzwa manje zvabuda pachena bvu hatizisu takazvibudisa zviri kutaurika isu semacitizens tinongonzwawo tichingoteerera nenzeve tichingoshandisawo maziso kwai ndezve ndezvemeso muromo zvinyarare ndezvemeso nenzeve saka zvakatosvorana gonzo nachin'ai iri iri bhandasoro iri riri kuda kuti risare riri iro rega kusisina chimwe chinonhingirikira chinoti koso kana kuti koso vedu vekuopposition apa vana vava vana hachavange asi opposition kana hatingati chavangu yeopposition akashandiswa naye vava vakasaramo vana vana vana vana vana shalton hwenda vana caston matewa vana vana nhingirikiri vese ava vakutorwa vakuiswa kupriked farm uko vakundopiwa ma 40000 kana kuti ma 140000 saka kuchabudei kuparamende kwacho hakuna chichabudako opposition yanhingirikiri mageneral futi ndiwo ari kudai kupera munhu achimhanya netsoro yake chete kuti zvakwe zvimuitire chete ino hezvi mwari wazviramba hezvi bvuu vanhu vezimbabwe mukai geza he come at the right time mugeza wamutswa namwari chamutsa geza isusu ngatichisiyana nacho geza wangomutswa nani namwari hakuna pandakambonzwa ever since kana uya uya comrade sanyatwe vaya vakatombotaura vakati kusvika madhonga amera nyanga opposition yaife yakatonga muno what it means chamisa was not even recommended kana kutomboiswa paline yekuti pamwe kuda ungazovawo munhu ungazotongawo kana kuti ungazoswededzwawo pamwe padhuze dhuze but comrade geza this time around vamuka vachitoti Vese vakadzingwa naChabangu vanofanira kudzoka. What it means Chamisa anopuwa zvinhu zvakwe zvese back. Two thirds majority yakwe yese iyaya yakanga muwana munhingirikiri iyaya muparamendi iyaya yekuvharira zanu PF kuti isa isakwanisa kuamenda mitemo mabills nechii chii chii zvavharwa ngi vazvidzosa panzvimbo ivo vaifanira kutozviramba vachizvidestroya but vazvidzosa saka vhurikai muone kuti tiri kuindepi politics idzi tiri kuindepi nenyaya dzakadai idzi saka vageza pamberi navo pamberi navo ende vakataura mashoko andakada chaizvo vakati let me remind you kune vanga vasinawo kuvanzwa pavakataura vakati whether he likes it or not kureva kuti kuda kana kusada varakashi muri kupedza yenyu nguva yenyu kuda kana kusada munhu akakuudza kuti kuda kana kusada zviri nani ubva wangosiya ubva watosiya hako usapedza simba rako unokuvarira mahara e, uri kutamba yakapera kare tsoro yacho saka siya kuda kana kusada garai muchivaudza vari padhuze navo kuti kwakanzi kuda kana kusada muri kuenda muri kubaya